Weekly Crime Report Surgeon Rikhotso Jiwan Solimakamu Channel hi le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla aka khamera tanihi ntolovelo na timothy miyambo surgeon rikhotso va kona kwala ka channel ya hina am amukela nakambe sejeni mi ngo tlhela mi amukela vayingiseri inkomu jiwani hi tlha hi amukela na vayingiseri ka channel ya jiwani hi khensa swinene mm, masiku lama ma ku se ku ri minkarhi ya ya december ku na swiphiqo swa ku mi kuma ku um vanhu lava va switokofela eh kumbexana va ku tlanga swa ti-grocery loko va ya ku xaviweni va ku va khomi nkuzi van'wani va landziwa lava va se va va va divider kona timali van'wani va ngheneriwa makaya ku mi endla yini ku sirhelela timhangu ta ku fana na teto and mi kuma swiviko swa ku tala ku fika kwihi swa ku yelana na timhangu teto inkomu Joan mi nge hi kombisa ku um kusuka sweswi a ka lembe leri hi nga ka rona ho vona hi nga ku swa antswanyana ku tlula minkarhi leyi nga hundza kambe kwalaho hi rhikhodaka hi ri kona kwala ka mudabula um ku na waxisati loyi a nga ngheneriwa endzeni ka yindlu a khudzehile na vana um ku ya hi swiviko ku te va xinuna vo hlaya swinene va fika va nghena ndzeni ka yindlu va pfula rivanti va n'wi sindzisa ku va a va nyika mali loko a nga va nyiki va tshembisana ku teka vutomi bya yena Nandzu walowo wu mangariwile a Police Station ya ka Malamulele la sweswi wu nga ku lavisisiweni Detective Brian Macevele va nga busy na wona. Um, Endzhaku ka sweswo ku na mangu ku na mhangu yin'wana futhi leyi nga mangariwa a Giyani ya muxaka lowuwani. Juan mo hi kombisa ku i xiphiqo swinene ngopfungopfu vaxisati. va ka mhani va swi kota ku va hlengeleta mali kusuka loko lembe ri sungula ku fika sweswi hi huwelela siku na siku hi ya aka swiyanimoya hi kombela ku a va ringeti tindlela hinkwato ku loko va fane va avelana leswi va nga swi veka va nga suki va ya fika va tshama na timali to tala va sungula ku avelana swi na switandzhaku mopani district commissioner major general willi maxava va kombele swinene ku minkarhi hinkwayo loko hi ri aka xiyanimoya hi va tsundzuxa vaakatiko na sweswi laha hi va tsundzuxaka i ku loko ku ri ku va fanele va avelana swa timali a va endli timhaka ta ku va famba va ya a bank va fika va nyikana tiakhawunti va kombela tibangi to toleto va cheleriwa timali ta vona kusuka eka tiakhawunti kumbe ku ku nghena eka tiakhawunti ta vona kusuka ka akhawunti leyi va vekaka hi yona swi vula ku un'wana na un'wana u ta amukela mali ya yena a ri kaya. ivi a tirhisa mali ya yena hi ndlela ya kahle handle ka ku va tivekela ntshikelelo hi timhaka ta ku a hi swi tivi a hi si swi tiva ku va ehleketeleriwa lava va swi tivisa ku yini ku kwini ku na mali hi nkarhi lowu ku le ku phakiweni ka mali mi nga tlanga xitokofela mi ri 30 xikombiso mi khe mi tlanga ti-five thousand wun'wani ka thirty liya u navela ku ingaku mali liya yi nga va ri ya yena hinkwayo hi laha ngheni wa ku hi sathani a lavaku vanhu va fika mi nghena mukhomi wa nkuzi mi tekeriwa timali kasi loko swi ta aka grocery jiwani lava xanisiwaka i vatswari va swi kota ku va fika edorobeni kwala ka malamulele kumbexana giyani va hayara baki a va yi tivi va fika va kombela vakon'wana hi la yi cheleni ivi baki yi layicha a hi fambeni loko yi suka kumbexana va ya ka madonsi yi nga si fika kule vakon'wana lavaya ni vona vo tiva ku baki yo basa mm. vo fika munhu a tima movha endleleni a ku chikani vakokwani khegula mi phuxa mm. hikuva a va tivi nchumu va ta phuxa loko va phuxa i swi tiva kahle ku baki a yi lo staka ivi a stata movha a fambe fambe na tifixoyini na tigrocery a hi yeni loko va ta va ta mangala tipolice station i movha wa njhani ha xibebe hala xitlumbwini nyana i xo basa swibebe swo basa swi tele mm. loko yi khe yi endla vulavisisi milandzi yaleyo a yi humeleli ku tlhela ku sala leswiya swa ku maphorisa a va hi pfuni i khale hi ri ku kaya ka yini se i ku la ta tsundzuxa ku na loko va tshuka va ri karhi va famba va ya xava swilo leswi a va kombeli tibaki teti va tirhisaka tona emigangeni ya vona ku endlela ku na loko va tshuka va rivele swilo i ti-fish oil i swi-cbe yini va swi tiva ku va ta ya va ya kongoma aka mani milandzu ya muxaka lowu yi va ya ha tika swinene ku va yi lavisisa hi timhaka ta ku va mangari va ta va ri hava vuxokoxoko byo enela lebyi nga ta endla ku kota kahlula yi humelela yi khoma va yi ehleketelereni eyi ya swa swa swa twala swinene um ku ku na ntungu wun'wanyana wa ku loko mi kha mi jikajika dorobeni um ma vhungeriwa tifoni ma vhungeriwa swibekani swona mi ti nghenelerisa njhani ka ka migingiriko yo fana na liya ejiwani mi nge hi kombisa ku i xiphiqo swinene ngopfungopfu loko vaakatiko nkarhi wun'wana ha ha vona ingaku va na ku honisa hi byela ngopfu lava taku hi le joni sweswi n'wina magayisa va le thembisa hinkwako soweto loko mi chika dorobeni ra hina ra giyani loko va fika jiwani kwalaho ku hela ku rhenke ya hina loko bazi ri jika ri hala ku na majaha lama taku va khome titiroli va fana lavaya va nga va tshembi loko hi karhi hi lavisisa hi kuma ku vanhu lavaya va ta hi nga ku va lava ku pfuna vanhu ku teka tibege va va layicha va va layichela titirolini va va heleketela hi nkarhi wolowo vanhu valava va va va ri ku sechiweni ma swi twisisa munhu a suke joni a rhwele swilo swa yena loko a ta ta fika la kaya ku endlele ra vugevenga ra laha a nga ri tivi a fika a sechiwa a tekeriwa swilo swa yena hi munhu loyi a tlhaka teka ntlhanu wa tipondo a n'wi nyika ku va a n'wi phuxela tirholi a n'wi yisa laha ya kona se ha kombela swinene n'wina mi nga ku vuyeni vafuwethu please ha mi kombela na loko mi ri timolweni mi karhi mi xava laniwani a ku na ku hi le kaya ku fana na kwale hi timhaka ta ku van'wani va lava mi rhobaku le sweswi va vuyini va rhangeli ku la ta yimelela vona lava fika va va rhoba lava la kaya hi tala ku hi va tsundzuxa na loko va karhi va xava mavhengeleni va nga xavi tibeke letiya to loko va karhi va famba endleleni va fika va dzudzeriwa beke exikandzeni e hi leyi beke ole dama yi vona va ha langute beke halawani va sechiwile ku tekiwe swipaci ku tekiwe swilo hinkwaswo se ha kombela swinene mara xiphiqo lexi nga kona jiwani i ku loko swi tshuka swi humeleleni swilo swa muxaka lowu loko maphorisa ya hina ya va pfuna a va ti va ta mangana nawu swa hi tikela ku loko fika nkarhi hi fanele hi byela district commissioner general maxavi kumbe hi byela brigadier sirakwana agiyani ku brigadier hi kombela nhlayo ya maphorisa ya le henhla ku va va ta kota ku va va hi pfuna leswi hi pfunaka i ku va va fika va ku mi lava ku pfuniwa ku na milandzu ya muxaka wihi hi va hi ri hava mara mi kuma ku loko vanhu va ri karhi va famba va ku hi chava ku ya giyani um vanhu vo ringana khume va tekeriwe ti-cellphone hina tanihi maphorisa a hi swi tivi hi ntiyiso jiwani ku na vanhu lava va sukaka vana va vanhu lava va nga na timbilu ta rito rin'wana hi nga riki na rona laha xiphoriseni ta vuloyi a hi ri tivi xiphoriseni a suka khandziya thekisi ka mavalani a fourteen b na le ka vasiyandhana a ku na famba ni ya edorobeni ni ya ku phandeni ku phanda va vula ku ya yivela vavasati va hina tiselfoni hmm. va vula ku va yivela swilo swa vona vatswari va hina va tlhela va nga ri na nchumu mara aka lembe leri jiwani hi katekile hi timhaka ta ku eh, district commissioner major general willi maxava hmm. va hi kombelela maphorisa yo hlaya swinene xikan'we na station commander brigade ya sirakwana hi ngo nyika xikombiso hi kwala giyani hmm. va fikile ku na nhlayo ya le henhla ya maphorisa lexi ni tsakisaka maphorisa lama futhi a futhi na xitsonga a va xi vulavuli ngopfu mm. leriya ra ku loko va fanele va tirha va tirha ntirho wa vona a ku na kun'wana mhanini mm. va le ku tirheni a va xaveleleki a ni tivi loko ri ku mi nga ni pfumelela van'wani va vona hi va lava hi nga ta na vona va hlayile swinene mara vo va vantsongo lava nga kona ni nga mi pfumelela e mi nga ta maphorisa mi ta ni ta yima lani eh va kota ku va mi vona hina maphorisa lama nga energetic mi nga yima na halawani e

okay ke constable phala constable peters se i van'wani va maphorisa lama hi nga na wona jiwani mara ni rhandza voice leya vuya wa ri tata yimana na ku mi swi twa ku loko hi vulavula hi phorisa hi vulavula hi va vuja borona va vuja eh ke nna constable ramneniwa mi ri tweni phorisa musi jiwani inkomo a huneka xikombiso xa leswi hi nga ta tirhisa hi swona ntiyiso wa mhaka i ku hi tiyimiserile sweswi hi redi hi nge vuli ku hi xota nchumu hi lava ku tirha hi kota ku vona ku tindhawu ta hina ka xifundzatsongo xa mopane um ti va ti hlayisekile vaakatiko va hlayiseke swinene um na liya va nga tshama va yi vona mavhiki manharhu lama ma nga hundza community ya hina va suka vana va hina lavatsongo va ya tata doroba va ku a giyani hi le ka small nkovani a swi nge humeleli swi vurile ene ha tiyisisa ku hi ready na ku va hi nga ta kota ku hi lwisana na vugevenga ho ni da nseketelo kumbe hi kombela nseketelo ntsena wa vaakatiko ku va va hi pfuna hi kota ku tirha ku lwisana na vugevenga swi le mavokweni ya hina ntsena swi le ka vaakatiko loko vo hi nyika support hi ta kota ku humelela hi khense swinene inkomu